Hello my beautiful people, welcome to Naija Daughter TV. Hope you are doing fine. Happy Sunday today na Sunday. I say may I do this uh, news about uh, the same our Edo deputy and governor, the wahala wey dey ground since then. Our governor don finally, you know, do his work wetin he like to do. According to the news, they say Obaseki versus Shaibu deputy govnor office move out of govment house, govnor house. Edo govnor don remove deputy for inside govment house dat is inside govnor house abi inside office, inside govnor office. Normal dem suppose to dey di same place, di same office dey do tins. According to watin dem read tok, dem say following di.

E carry am go opposite. My pipu, I no know maybe that the reason why I bring this video and eh, this news come, let me know in the comment section if you ever hear since you was born say deputy and governor dey get misunderstanding, then governor uh, eh, eh, governor go come get power to remove the deputy inside office. For me since I was born till now I have never hear before but deputy and governor dem dey always dey get sometimes dem dey get argument dem dey get quarrel but everybody dey do their job normal no be una put una self for there una say una wan go work no be fight una go dey fight e no mean say we dey the same office we go be best friend e no mean like that let's still read the let read more dem say okay following between okay following the

Office of di Deputy Governor. Ok my people I hope you guys dey you know read am by una self make una read am by una self my main purpose of bringing this uh this video this news come here I wan use am still talk to our father our governor and you know everybody normal when you dey request for this position you no tell us say you dey go there you wan go fight you tell us say you wan go work for us why fighting your deputy Which power be this? Why some people power dey always dey use people? Why? I always dey tell people say pray to God, tell God this power I'm asking don't let this power to use me. This money I'm asking, God once you bless me with this rich, with this money, let me be the control of money. If money is controlling you, then you are in bondage.

This government, this governor still come from Isha land but the way you are carry the thing you are too taking it personal we are too full of greedy we are greedy greedy na dey carry us na make us never still go forward how can Shaibu you my brother you just na you rule deputy then from deputy now you wan enter governor wetin be this na who dey pursue ox which kind power dey do ox which kind power dey do ox You will let another person go see because there is some work you no do. You will still let another person go still do am. No be say you will still dey there say as far you just dey move because na only una get the Nigeria. We no get power now. We the citizens of Nigeria. We no get power. As far say una fit put una self, una fit do anything. Then you fit still just talk say you wan be governor. But e no make you remove your deputy for inside office. Which kind power be that our governor? Erosion dey carry you dey go where you no know, you no fit do road. You no fit do road. Everyday una dey fight. Na only una be the government wey governor wey dey Nigeria. Na only una out of thirty six states, now is thirty seven according to Abuja, they add Abuja, thirty seven states You hear another governor, eh, eh, governor and deputy dey quarrel every day Edo, every day Edo, every day Edo. And work full day, una no do work. You say you no come outside as a governor, then you leave am. If you go APC as na, you know say na APC una for run go PDP. From PDP, you fit still go APC or from APC, from PDP, you fit still go LOP seventy one LOB seventy three tererente e fit still go anywhere e wan go eh but e no make say you go come move am out of the office of government the right you have the same right Shaibu have e pay me say no law because the law wey dem say e dey that law no be law make una do make una change am anybody wey do shege dem go show am shege. Because as accordingly to everything wey I don hear, dem say as far say you dey serve Nigeria, nobody go fit sue you, nobody go fit arrest you. Na im make all of una dey calavanting. Because when Edo governor do this work, I ask, why government, why other you know, senate, house of assembly, president, dem no call una? Why no law wey go fit dey guide una or when one wan dey mezebo, no law like that. the moment dem vote you whether you do anything o till dem go wait make you comot that law make una do make una change am o make una do make una change am because this governor this government government Obaseki you don't have right you don't have that right to remove your second the very day they tell you you are win that the same day they tell this man he's win the power you that is the power you get the same power he gets You na di power for di whole Nigeria to go dey represent den im dey you know around Edo state im fit still represent Edo state too but im own focus is you know to still supervise everything eighteen eighteen local government di way he expose dem that day I know this thing wey this man do a lot of things go come up me I don already know I don already write I dey wait all those things Den he quickly go summon you for court because una gad as una wan take persecute am, as una wan take remove am for government house, una still succeed sotey una no come fit collect the paper, una no come fit collect the paper that is deputy comot for him hand, den as the body come pepper una reach, ha Nigeria um Nigeria politics make una take am easy na, una dey serve ux make una take am easy what is this, what is this just because you get power person wey dey close to you can't breathe.

Then he took you to Apuja court, wetin I do you? I wan be governor, you say no, ok then why are you still pursuing me? No be by force, na him make me dey tell people, you get right to choose who you wan vote for, you get right to bring who you want, you get right to say ok na this one I wan vote for, no be this one, why fighting him, why planning the way you want, why planning you want to remove him for government, for he position for deputy na him make the guy go take you to court Abuja court now as body don dey do you now you guys are not there to serve the Edos you guys are not there you guys are just there no to serve yourself to fight yourself to do whatsoever you like to do eh then as the body pepper you reach you remove him out of the office of government

Serve ox we don vote you there to go and calavanting serve ox please I'm sorry if the way I talk to my governor e sound as disrespect but those our politicians they need it sometimes you guys need it look at erosion wan swim you go where you no know you are busy fighting they go ask you do road you go say na government road na federal road fe fe eh, federal road Federal road but other government, other governor dey do federal road. That is why I dey always dey tell my people make una dey do you know video take dey attack those una governor, una governor. Na una governor, na state governor na im suppose to do una place, na im suppose to do una city, no be president. President own na just to release money give dem. President na to remove, release money give dem.

he will fight for us. My people, I just say let me tell una say Obaseki Edo government, Edo governor don finally succeed to move uh, deputy Shaibu, Philip Shaibu, out of the office. He don put the office opposite the government office now. Na wetin happen for Edo yesterday, Saturday. Now I bring come for una. The video, I dey try to look for am. If I still see the video, maybe I will blast am for any news i will blast am then una go see am say no be lie i hope as una read this news now una see say no be lie i lie say na wetin happen na i break come from na table wetin you think about it let me know in the comment section drop your opinion and pray for our land edo land so that peace and unity will come between deputy and governor uh, governor so that they go know the reason why they are there because uh, election is just on, on election just day election na next year you know elections next year